Mehefin y Chweched, 1719. Ychydig dros tri cham mlynedd yn ôl. Mewn bae ar arfordir Affrica, mae'r llong y Prinses wedi angori. A rydw i, Bartholomew Roberts, yn gweithio'n galed yn sgrwbo'r dec 'ma'n lân. O, mae fe'n waith caled. Gwaith chwyslyd. O, ydy. O, ydy. Ei? Beth yw hwnna? O! Wy'n gweld traeth hir melyn, a choed palmwydd ar hyd iddi. Mae yna barod lliwgar yn hedfan i'w chymhenni, ac yn sgrechen yn swnllyd. Ha? Cer o'ma! Ha! Wy'n gweld canodd o ddynion a menwod wedi clymu lan mewn cadwyni. Caethweision. Slaves. Nhw fydd y cargo ar y llong. Pobl o Affrica sy'n cael eu cludo nôl a mlân ar draws y môr i witho'n galed yn llefydd fel Gorllewin India a'r Amerig. Mae 'na berygl ym mhob man, oes. Chi'n gweld, yn y môr, mae yna siarcod. Yn yr awyr, mae yna mosgitos. Pryfed bach sy'n cario'r afiechyd malaria. Ac os geith morwr ei gnoi, yna bydd e'n troi a trosi gyda gwres annioddefol tan iddo fe farw mewn poen. Mae yna hefyd berygl ar y llong. Chi'n gweld, i ni'r criw yn poeni, bydd y caethweision yn trio cymryd dros y criw a'n lladd ni gyd. Beth yw hwnna? Oh, oh. Mae yna long yn hwylio tuag ato ni. Mae fe'n hwylio'n gyflym. Yn rhy gyflym. O! Mae 'na baner ddu ar ben y mast, a gyniau ar ochr y llong, a wi'n gweld dynion yn, yn chwifio eu cleddyfau ac yn sgrechen yn swnllyd! O na! Môr ladron! O! O! Wi'n dechrau poeni. A pan dw i'n dechrau poeni, wy'n hiraethu am adre. Achos, chi'n gweld, rydw i'n dod o Gasnewy Bach, pentre bach ger yr Hwlffordd. O, ie, wel, oedd y pentre yn rhy dawel ac yn, ac yn rhy fach i fi, a na pam symudes i ar y môr. Gweithio galed fel morwr yn cludo nwyddau nôl a mlaen, yn joio, yn ei amser da. O, dryswch. O na, maen nhw'n agosau. Oi, pech becso. I fi'n ddigon handi gyda nyrne. Wi'n lico good fight. Ond dydw i ddim yn mynd i beryglu mywyd i am llong rhywun arall. Mae perchennog y prinses yn gwybod 'ny 'fyd, ac oherwydd hyn mae o'n gorchymyn ni i ostwng! baner y Prinses a codi baner wen fel hyn i ddangos ein bod ni'n ildio i'r môr ladron. O! Yna, mae'r môr ladron yn neidio ar bwrdd yn llong ni. Maen nhw'n newid cwrs fy mywyd i. am byth. Cafon ni y criw yn rowndio ar y dec, tra bod y môr ladron yn neidio ar yn llong, a dwyn popeth o'n nhw'n gallu cael ei dwyllo bach blewog arnynt. Yna, camodd y capten, Howell Davies, ar fwrdd yn llong ni, a sefyll o'n blaenau ni, A medde fe. Y dewis yw ymuno â ni neu cael dy ladd! Wel, gwrthodes i i ddechrau wrth gwrs. Yym, wel, mae hwnna'n gynnig neis iawn, Capten. Mae bywyd o lladd a llosgi'n swno'n grêt, ond fi'n credu arosa i ar y Princes. Mae angen morwyr profiadol arnyn nhw, chi'n gweld? A medde fe. Rhywun profiadol, ife? Cipiwch fe! O! A dyna be ddigwyddodd. Cefais i fy nghipio, a'n llusgo ar llong y môr-ladron! Cefais i fy ngorfodi i fod yn fôr-leidr am yr wythnosau nesa', yn ymosod ar llongau cyfoethog eraill. Ond yna, sylweddolais i, Oedd e'n rhwydd iawn i ymosod ar y llongau cyfoethog yma. Chi'n gweld, oedd perchnogion y llongau, o'n nhw ddim yn ymladd nôl. O'n nhw'n ildio'n syth. Ac yna, er bod y môr-ladron yn frawychus ac yn ffyrnig ac yn wyllt, sylweddolais i eu bod nhw'n deg. Pan o'n i'n gweithio ar y Princes, o'n i'n gweithio'n galed am arian pitw bach. Ond gyda'r môr-ladron, o'n nhw'n rhannu'r aer, yr arian, y gemwaith, y dillad crand, i gyd rhwng y criw cyfan! Ha ha! A o'n i wrth fy modd gyda'r dillad crand. Ha! Cefais i got goch smart velvet i wisgo, a het i gyd fynd â fi. a nawr o'n i'n dechrau edrych a teimlo mwy fel môr leidir. Des i'n dipyn o ffrindiau gyda'r capten Howell Davies, a fe ddysgodd e fi sut i drin cleddyf. Dros yr wythnosau nesaf, ddysges i sut i fod yn fôr leidir gwybodus, A cyfroes. Ac oedd eisiau bod hefyd. Oherwydd, oedd lot o bobl eisiau ein dala ni a'n lladd ni. Yn anffodus, gollon ni'n capten, Hywel Davies, pan wnaeth trigolion ynys fechan ar arfordir Affrica osod trap i ni. Roedd ein capten wedi marw, ac felly oedd rhaid dewis capten newydd. Fe benderfynodd ein criw ni taw fi oedd y môr leidr mwya gwybodus a dewr o'dd i gael, ac oherwydd hyn, fi oedd y capten newydd, a fe alwon nhw fi yn Barti Ddu! Ha ha ha ha! Yn jobyn cynta i fel capten oedd i benodi'r swyddi. Nawr, y swydd cynta oedd swydd y rigger. Bydde'r rigger yn gwisgo het fel hyn ac yn defnyddio sbiendrych fel hyn. Nawr, bydde'r rigger yma yn gorfod dringo i ben y mast ucha posib, a dynyddio hwn y sbiendrych i wylio am llongau arall i ysbeilio. Ho, ho. Y swydd nesa, swydd y cogydd. Nawr te, bydde'r cogydd ddim angen Michelin Star. O, oh, na! Chi'n gweld, bydde'r cogydd yn cael ei ddewis fel rhywun oedd wedi cael anaf cas mewn brwydr gan amlaf. Bydden nhw'n goffod llwytho'r llong gyda bwydydd ffres, llysiau ffres, ffrwythau ffres, cigoedd ffres, ac os bydde'r holl fwydydd ffres yn rhedeg allan, bydde rhaid i ni fyta bisgedi caled. Ych fi. Y swydd nesaf, Swydd! Y swyddog cyllid. Nawr te, dyma'r person bydd yn cael ei gweld fel banker. Nhw bydd yn edrych ar ôl y trysor ac yn rhannu'r arian i gyd rhwng y criw cyfan. Ha, swydd pwysig. Yna, i ni'n chwilio am swydd y meddyg, ie, neu'r doctor. Nawr, bydde rhaid i nhw edrych ar ôl y môr ladron bydde wedi cael anafiadau cas mewn brwydr. Falle torri ambell i fraich, neu gorfod torri ambell i goes. A bydde rhaid rhoi moddion os bydde môr leidr wedi cael afiechyd cas fel sgyrfi neu um, malaria. Wch a fi. Ac yna, y jobyn olaf, Jobyn y cerddor. Nawr, nhw bydd yn chwarae cerddoriaeth ar offerynnau gwahanol. Falle yn chwarae rhywbeth tebyg i hyn. Neu yn canu caneuon shanty. Hurrah! Er bod môr ladron yn gallu bod yn ffyrnig ac yn wyllt, oedd na rheole pendant i'w ddilyn ar bwrdd llong môr ladron. Erthyglau oedd rhain yn cael eu galw, ac oedd rhaid i bob aelod o'r criw arwyddo'r erthyglau i weud eu bod nhw'n cytuno gyda'r rheolau. A dyma fy erthyglau i. 1. Mae gan bob môr leidr bleidlais. Mae hwnna yn bwysig iawn. Rhif 2. Mae pawb i gael rhan o'r ysbail yn ei dro. Mm, gair angyffredin i chi efallai, ysbail. Wel, gair arall am trysor yw ysbail, a byddai pob un yn cael rhan o'r trysor os o'ch chi'n aelod o'r criw. Bwysig iawn. Rhif 3. Does dim chwarae cardiau na dis am arian. Dim gamblo ar y llong. Chi'n gweld, O'n i ddim yn hoff iawn o gamblo ar y llong, achos os bydde rhywun yn gamblo ac yn colli arian, bydden nhw yn cecran ac yn dechrau cwffio a paffio, a dw na ddim yn dda ar llong mor ladron, felly dim gamblo. Rhif pedwar, Roedd rhaid mynd i'r gwely am wyth o'r gloch. O! Falle eich bod chi'n meddwl bod hwnna'n rhy gynnar, ond pan ych chi'n meddwl bod chi'n deffro am 5 o gloch y bore i ddechrau eich gwaith, wel, dyw e ddim mor gynnar wedyn, yw e? Rhif 5. Mae rhaid i bob môr leidr gadw i gleddyf yn lân ac yn barod i ymladd. Hmm. Oedd e'n bwysig iawn cadw'ch arfe chi'n lân, yn enwedig eich pistol, achos os o'ch chi ddim yn cadw hwnna lan, falle bydde fe'n stico, a hwnna bydde'n safio'ch bywyd chi rhyw ddydd. Pwysig. Rhif chwech. Does dim plant na menwod yn cael bod ar y llong. O, ond rwy'n cofio, oedd na dwy fôr ladrones enwog iawn. Dwy fenyw ffyrnig o'r enw Ann Bonny a Mary Reid. O'n nhw'n gweithio i'r Captain Calico Jack. Oedd e'n wir. Des rhif saith. Does dim un mor leidir i adl y llong yn ystod brwydr. Na, chi'n gweld, i ni fel criw, fel teulu, allech chi weid. Does neb i adael, i ni gyd yn sticod yn gilydd trwy'r drwg a'r da. Ie. Yeah. Rhif wyth. Does dim ymladd ar y llong. Wel, mae hwnna'n dilyn saith yn dweud. Ac yna rhif naw, dylid rhannu'r ysbail. Eto. Bydd y capten yn cael dau rhan, y swyddog cyflenwi yn cael un a hanner rhan a'r gweddill i gael un rhan yr un. Hmm, swnio'n deg. A rhif deg, bydd yr cerddorion yn cael diwrnod o hoi ar ddydd Sul. Wel, y rheswm am ni yw oherwydd o'n ni yn mynd i gynnal gwasanaeth grisnogol bob bore di Sul, sy'n meddwl oedd y cerddorion yn gallu cael hoi. A dyna i chi Fy rheolau! Yr erthyglau! Ha ha! Nawr ein bod ni'n gwybod y rheolau, mae angen i ni wybod i ble i ni'n hwylio! Ha ha! O'n i'n gyfarwydd iawn â hwylio i Affrica pan o'n i'n gweithio ar Llong y Prinses, ond nawr, rydw i yn gapten ar llong yn hunan, fi sy'n cael penderfynu i ble ni'n mynd! A dw i 'di penderfynu hwylio i Brasil! Ha ha! Nawr, Roedd Môr Ladron yn gyfarwydd â cael baner ddu, a bydden nhw'n dangos hwn ar ben y mast i llongau arall cael gweld taw Môr Ladron oedden ni, a i rhoi arswyd ar y llonge o'n i'n mynd i ysbeilio. Ha! Es i gam ymhellach, a fe greues i baner gyda llun ohona i a sgerbwd marwolaeth fel yna. Roedd yna faner enwog arall, baner ddu gyda phenglog ag esgyrn. Ei enw ho, enw hwn oedd y Jolly Roger, ie, wir. Nawr de, roedd Ffrancwyr, yn fy ngalw i, yn Jolly Rouge, neu'r Cochyn Hardd, oherwydd fy mod i'n gwisgo cot goch hardd fel hyn, ie. Es i gam ymhellach, wrth gwrs, a creu baner ddu gyda phenglog ag esgyrn, a fi, Barti Ddu oedd y cyntaf i roi'r sgerbwd ar faner Ddu. Ha ha ha ha! Gwych! Dw i'n siŵr bydd criw unrhyw long arall yn ildio pan welwn nhw fi. Ha ha ha ha ha! Y'ch chi'n gwybod beth 'yn ni'n dwyn oddi ar llongau arall? Wel, gadwch i fi weithio chi. Aer, arian, gemwaith, dillad crand, bwydydd, arfau, moddion, ac wrth gwrs, rym! Ha ha! Nawr te, o'dd mor ladron wrth 'i bodd yn dwyn rym. Oedd 'na Gymro yn enwog am ddwyn rym, oedd e'n dod o Gasnewydd, De Cymru. Ei enw e oedd Capten Harri Morgan. Fe oedd yn enwog am ddwyn rym oddi ar Sbaenwyr, ac am yfed rym hefyd. Ond o'n i ddim yn hoffi rym. O, o'n i ddim yn hoffi alcohol. Oedd well 'da fi gael paned. Paned fach o de. Ha ha! Nawr te, roedden ni'n enwog am ddwyn llongau cyfan. Yn ystod oes aur y môr ladron, fe wnes i ddwyn saith llong enfawr. Ai alwn nhw'n Royal Fortune bob tro? Ha ha! Ha ha! Roedd pawb am fy ngwaed i, ac un dyn yn arbennig. Capten Ogle o'r Llynges Brydeinig. O, oedd e'n ddyn cas ac yn benderfynol i nalai. Ond, oedd gyda fi cynllun. O'n i moyn dwyn llong enfawr o'r enw'r Onslow, oedd wedi cael ei angori yn y bae yng Nghaergybi. Nawr te, oedd 'na broblem fawr, oherwydd, roedd 'na 1,000 o ddynion a 500 o ddryllau canon yn amddiffyn y llong yma. O, ond oedd hwnna ddim yn mynd i stopio fi a'r criw. O na! Nethon ni neidio mewn i cychod bach, a nethon ni rwyfo tuag at yr Onslow. Yna, fe gyrraeddon ni, a daflon ni bachau dros ben y llong, fel 'a. Ac yna, nethon ni ddringo ar y bwrdd a cymryd y criw yn gyfan. Fe gymeres i y lliw a nes i hwylio ni allan o'r bae. Wel, wrth gwrs, nath Capten Ogle gorchymyn ni ddynion i saethu ar 'yn holau ni, ond wrth i'r wawr dorri, fe nes i hwylio ni allan o'r bae gyda'r Onslow yn wobr! Hwra! Ha! ha! ha! ha! ha! ha! Yn anffodus, o'dd Capten Ogle nawr yn ganddyll, a o'dd e ddim yn mynd i ildio, ac yn mis Chwefror 1722 fe gafodd ei ffordd. Cefais i fy nsaethu yn y ngwddw. Cefais i'n lladd gan Capten Ogle. Roedd anturiaethau Bartholomew Roberts wedi dod i ben. A does dim amheuaeth taw Barti Ddu oedd y môr-leidr mwya' llwyddiannus yn ystod oes aur y môr ladron. Ac os ewch chi i Gasnewy Bach heddiw, mae 'na blac yna yn talu teyrnged iddo fe. Chi'n gweld, mae sawl person wedi sgwennu llyfre amdano fe. Mae sôn amdano fe yn y nofel, Treasure Island. Nath T Llew Jones sgwennu nofel o'r enw Barti Ddu. A hefyd, maen nhw'n gweud taw Barti Ddu oedd yr ysbrydoliaeth am cymeriad Capten Jac Sbaro oherwydd ei hoffter am ddillad crand. Fe nath Aidy Hooson sgwennu cerdd am Barti Ddu yn defnyddio'r llys enw. Barti Ddu o Gasnewi Bach, y morwr tal a chwerthyniad iach. Efô fydd y lliw ar y llong a'r criw, Barti Ddu o Gasnewi Bach. Felly, Cofiwch enw barti fi. Heb os, y môr leidr mwya llwyddiannus yn ystod oes aur y môr ladron. Cofiwch Bartholomew Roberts. Cofiwch barti fi o Gasnewy Bach!